right ndinoti kazuwai o pachipamwe ndadzoka nhasi ndinoda kutaura nhoroondo yematangiro akaita zita rekuti penga udzoke ndikataura ndiri inininika munoti haya kamdhara kakanonyepa ndoda kuti munzwe zvichitaurwa nemamain actors nemareal role players ngatitangei nemushakabvu daiton somanje Munoziva zvimwe zvinhu ndezvekuti zvinoti zviri fani kana kuti nditaurire vanhu soka vanotofunga kuti maybe kunyeba zita redu isusu isusu ka hatina zita retoti takatumidza zita bendi bendi takatumidzwa zita nevanhu nokuti zita igona kuridza nhasi manheru mangwana kuseni tomuka toita se toenda kubasa kana kuti manheru totakura mainstruments edu toenda kunoridza zvamanzi zvatichitaridza mafambidzana natantaloni kwana Dhinori kuya kuya kwana Havi haa makawanda wanda asi tikapedza tinodzokera futi kumba mangwana usime toenda kupi kubasa saka vanhu vakaguma vakuti "Ah, vana ava ndanapenga udzoke so muri kuona vari kuenda mangwana tinenge tiinawo pa- pabasa saka zita ndere vanhu hapana munhu akatumidza zita bendi ba ndere vanhu rakabva mune vanhu Ko Josphat akatiwo chii pamusoro penyaya iyi? Zita, Dayton aiseenza, Lameck aiseenza, Innocent aiseenza. Saka varume ava vatatu ava ini ndaiendawo kuchikoro. Varume vatatu ava vaiti kana taronga kwekunoridza vaionekwa five o'clock dzinokumukwa eh, vachigadzirira kuenda kwatiri kuda kuenda. Eh, kwainge kwakareba kwaifambwa netsoka zvisingatarisirwe kuti munhu anodzoka achibata nguva yebasa kumurungu mangwana kuseni. Vaiwanikwa kuseni kwacho vasvika. Vatotangira vanhu vanga varipo varara mudzimba dzavo. Iye vonzi ah ko matopo kudhara zvonzi ah tatosvika. Nzi ah ne kwamuri kunzi muri kubva eh ah tatosvika tatopana kana kuti vanoonekwa vatobata ndima. Ndopakanzi nevanhu ha makaenda mukadzoka tikakuwanai mutori pabasa. Svondo iri makaenda Pedzisira vakungonzi nevanhu ah ndimana penga udzoke chaiwe. Kozi kwaita kunge kuti vatombopenga. Asi oonekwa mangwana kuseni vakatsiga vari pabasa pavo zvakatofamba sezvazva seyo varipo vamwe vese. Saka vakangonzi penga udzoke penga udzoke ndobva yanzi penga udzoke. Mukoma Rabson Umale vabva kutaura naTinarwo Chandavengerwa Fete anova muzukuru wana Dayton Somanje vakangosamaraiza kanyaya kacho sekudai so. Tinarwo Chandavengerwa Fete muzukuru wavo eh, akaridza nepenga udzoke eh, manzwa pachinzi ndaive nditori pagedhi asi akazogumisa akudza zvekare gitare eh, anzi nhekwe eh, aipfeka chigure chainzi penga udzoke saka ndo kwakabva zita iro kuti penga udzoke Amen. koiye marefu rangurowera anotiwo chii anova ndiwo kamafounders epenga e, e, e, udzoke ari kutiwo chii panyaya yezita iri Aita kavhunza kuti zita renyu linonzi chii mukoma Josephat airamba kuti haisuzi bedri ndasatarana nezita but mukoma Niko never tayo rinonzi penga udzoke because yaipfeka chigure chakanzi penga udzoke Saka takadaro penga udzoke Vazukura inzwai zvakataurwa nechimwe chimuzukuru chana Josephat chinonzi choumali Ah, zita rekuti penga udzoke rakataurwawo nemumwe mukomana mukomana aibva kumozambique aingoti vakomana iyi ipenga udzoke saka akatamba akambwira kuti akomana iyi ibhendi inofanira kunzi chii penga udzoke sezvinei joseph takabva farira zita iro rabva riti penga udzoke harina kupuhwa nemunhu wemubendi rakapuhwa nemunhu aitogarawo samwe vamataka kachingwe Kunova ndiko kwakazobva Lameck Fadweck achienda kunojoina mukoma Josphat. Vanoti ivo Lameck Fadweck akatobva ikoko aane zita kare rekuti Penga Udzoke. Ngativanzwei vachizvitaura. Band ikako. Eh kainzi Penga Udzoke. Then later on Lameck Fadweck akatama kubva padinoli pa achienda kudinoto anova ndiye faunda wezita rekuti penga udzoke saka lamek fadwek munhu anga ari wegure saka aiti pese paanenge ari hembe dzake chaidzo dzaitonyorwa zita kumusana ku, saka iye lamek uyu ndiye akaunza zita irori rekuti penga udzoke ko iye akadzidzisa vamataka kachingwe gitarika mike mike munyinda anotiwo chii nenyaya yezita iri kuridza payapa tichipractisa tichiridza tichiridza tichiridza nekufamba kwenguva tikati ko bhendi redu iri toriti chii zita because rakanga risina zita ah, tatsvaga zita payapa lamek fadwik manje ndiye akazongoti apenga ah, udzoke because penga udzoke izita eh, inikname yaizvi so muri kuona vazukuru ka muri kuona kuti even marole players acho mamain actors acho haasi kuwirirana isu ndisu tisingazoigona ah, ngatisiyane nazvo